Salam dostlar. Iki ýüzli adam atly wideomyň ikinji bölümine hoş geldiňiz. Men geçen wideolarymda iki ýüzli adam ady bilen tanalan Edward Mordrake barada wideo taýynlapdym. Bu gezek bolsa Şolar ýaly ýagdaýda ýaşap geçen adamlaryň biri bolan Çang Zu Ping barada wideo taýynladym. Geliň onda, wideomyza geçeliň. Çang Zu Ping bir müň dokuz ýüz otuz birinji ýylda Hytaý döwletiniň Oba ýerinde doglan bir adamdy. Ol adaty çagalar ýaly doglan ýaly görünse-de, onuň ýüzünde gaty seýrek duş gelýän bir ýagdaý bardy. Onuň sag ýüz tarapynda başga bir ýüz bardy. Bu ýüz doly emele gelmedik bolsa-da, onda agyz we käbir dişler görnüp durdy. Geň tarapy, bu ýüz onuň esasy agzy bilen bile hereket etýärdi. Ýagny, çäň iýmit iýip çeýnäp başlanda, onuň başga ýüzüniň hem agzy hereket edýärdi. Bu ýagdaý lukmançylykda fetus in fetu diýlip atlandyrylýar. Bu hadysada ikiz dogrulýan çagalaryň biri doly ösüşini tamamlaman, beýleki çaga bilen birleşýär. Netijede, bir çaga beýlekiniň bedenine siňýär we Çang Szuopingiň ýagdaýynda, onuň ekizi doly ösüp bilmändir. Ýöne onuň ýüz bölekleri onuň bedeninde galypdyr. Çang Czuoping çaga wagtyndan başlap, daş-töweregindäki adamlar tarapyndan üýtgeşik kabul edilýärdi. Hytaýyň oba ýerlerinde doglanlygy sebäpli, medisina kömegini almak gaty kyn düşüpdir. Onuň maşgalasy bu ýagdaýy kadaly kabul edip, ony ýaşadypdyr. Ýöne onuň daş-töweregindäki adamlar Oňa geň galyp, käwagt oňa gorky bilen seredipdirler. Ol ýaş ulaldygyça, bu ýagdaý onuň durmuşyny kynlaşdyryp başlapdyr. Käbir adamlar ony ylmy taýdan düşündirip bolmaýan bir hadysa hasap edipdirler. Çang Tzu-ping köp ýyllap daş-töweregindäki adamlaryň geň galýan we käwagt gorkýan nazarlary bilen ýaşamaly bolupdyr. Çen Ksuping ýaş ulalansoň, onuň ýagdaýy dünýä lukmanlarynyň ünsüni çekdi. Lukmançylyk jemgyýeti bu seýrek ýagdaýy öwrenmek isledi we oňa operasiýa geçirmegini maslahat berdiler. Ahyrsoňy, ol Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna baryp, Sag ýüzündäki goşmaç ýüzi aýyrtmak üçin operasiýa geçirdi. Bu operasiýa üstünlikli boldy we yzyna Hytaýa dolanyp gaýtdy. Çen Szuoping, Operasiýadan soňra onuň saglygy gowulaşdy we ol özüni has gowy duýup başlady. Ýöne ol ömrüniň soňuna çenli bu ýagdaý bilen bagly ýüze çykan kynçylyklar bilen ýaşamaly boldy. özüniň saglyk ýagdaýy we medisina taryhynda seýrek duş gelýän ýagdaýy bilen tanalýan belli adam hökmünde ýatlanmagyny isläpdir. Lukmançylyk jemgyýeti Çang Szupingiň ýagdaýyny örän uly ylmy mysal hökmünde hasaba alypdyr. Ol medisina taryhynda iki ýüzli adam hökmünde tanalyp galypdyr we fetusin fetu ýagdaýynyň saglyga nähili täsir edýändigini has giňişleýin öwrenmäge mümkinçilik beripdir. Ol bir müň dokuz ýüz segseninji ýylda aradan çykýar.